מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אונזער מישן איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אנטרעפענארס צו מצליח זיין. אונז טוהן מיר דאס דורכן אינטערוויוען אידיש ספיקינג מוצלח'דיגע מענטשן און אזויווי אונז ווייס מיר אונטער יעדע אידיש ספיקינג הצלחה ליגט עפעס א סטארי, זיץ איך דא און איך טריי צו ארויסבאקומען די סטארי, איך וויל פארשטיין די סטראגלס, די הצלחה און אזוי ווייטער. היינט זיצן מיר אונז דא מיט א חשוב'ע איד משה וואכנער. שלום עליכם.
עליכם שלום. א גאסט פון ארץ ישראל.
יא. ס'האט מיר אן הנאה דיר צו זעהן דא קודם. שקויעך פארן מיר אראפברענגען. שקויעך שיעף פארן עס אנדרייען. בענצי מיט צאם מיט בענצי. און לעטס דייוו אין. הונדערט פראצענט.
מושי, ס'איז די ערשטע מאל וואס איך רעד מיט דיר. אמת. און איך האב דיר געזאגט פארדעם איך וויל הערן ווי ווייניגער, ווייל איך וויל אף קעמרע זאל מען אונז קענען איבערשמועסן ווי מער. בעזר השם.
דערצייל מיך אביסל ווער ביסטו פון ווי קומסטו ווי ביסטו אויפגעוואקסן? מיין נאמען איז משה באכנער, איך וואוין דא אין מאנסי, נורסערי, איך בין אויפגעוואקסן אין מאנרא, און וואס נאך האסטו געפרעגט? ווער בין איך? ווי בין איך אויפגעוואקסן? אויפגעוואקסן אין מאנרא, ס'מיינט ביסט געגאנגען אין סאטמאר אין חדר, אין ישיבה? יא, סאטמאר אין חדר, אין ישיבה, די גאנצע זאך. אויך אין מאנרא אין ישיבה?
יא, איך האב געלערנט ביי רבי דוד שלמה עקשטיין, וואלוו לאנדא, ר' וואלוו לאנדא, גוטע מענטשן. דורכגעגאנגען די סיסטעם און פון דארט בין איך אריינגעגאנגען אין ביזנעס ברוך השם. ווען ביסטו אריינגעגאנגען אין ביזנעס? סאו כ'האב אנגעהויבן ארבעטן, כ'האב נאך אנגעהויבן ארבעטן אביסל אלס בחור פאר מענטשן, סתם סיי זאכן. וואס הייסט ארבעטן אלס בחור? דארטן אין ישיבה? אדער אין ישיבה, וועירהאוזעס, פאקן זאכן. ווען קיינער האט נישט געזען? נישט דווקא, יא, מען האט נישט געזען. ס'איז געווען ליגעל?
יא, מיין טאטע איז געווען פאר עס, נארמאל.

כ'האב געווען א חברה מאן, כ'האב געטון וואס כ'האט צו טון. האסט געארבעט אויף פלעצער, האסט באקומען באצאלט. יא, יא, אבער דרייען טון מאכן וואזנט וואזנט מיין זאך. כ'דענק מיין ערשטע זאך ווי כ'האב אנגעהויבן באמערקן וואו כ'קען עפעס טון, איז כ'האב פארקויפט א פראדוקט, כ'בין אין סעילס פאר א פלארינג קאמפאני. ווי אלס בחור? ניין, אלס אלס בחור, זיכער נישט אלס בחור. סאו לאמיר צוריקגיין אביסל מער היסטארי. עקשעלי כ'האב חתונה געהאט, חתונה געהאט די ערשטע מאל.

סיקסטין סעווענטין וואטעווער ביז טו טאוזענד טווענטי וואס טוט זיך דעמאלטס מיט משה באכנער? סאו
כ'דארף אויפמישן וואו מיש עס אויף יא. דאס מעגסטו זאגן מ'זאל זיך אנגרייטן וואלט איך געהעריג געקומען און אפגעשריבן. איך האב מורא געהאט דיך צו זאגן, איך האב מורא געהאט אז עס קומט געפעקעדזשט, איך וויל ווי מער ארידזשענעל. אקעי, טרייען.
סאו מסתם בין איך ארויס פון ישיבה טווענטי עיטין טווענטי ניינטין, כ'בין א חתן, חתונה געהאט.

נאך צוויי וואכן לאזן דען דידנט מעיק עני סענס קאוז ווערי גוד גיי און וואטעווער לייק ווי געזאגט הצלחה מרובה און גיי איך בין געגאנגען פון דארט בין איך געגאנגען טוהן סעילס פאר א פלארינג קאמפעני כ'האב נישט געכאפט וואס סעילס איז כ'בין אויף וואס א סעילס פרייז מיינט וואס א ספיי פליי מיינט

ער ער אויבן אויף וויאזוי איך קוק עס אן אזא אזא מין זאך און איך נישט אז איך פארשטיי עס באט ער נעמט צען אינגעלייט האופפולי וועט זיך אויסארבעטן און סתם נישט און ער וועט טשעינדזשן ער האט גענומען צען אינגעלייט פאר מענעדזשער? ער האט גענומען פינף זעקס אינגעלייט איך גלייב אים און מען האט מען האט אין די ערשטע יאר אפישעלי דרייט מען עס דורך. פארוואס וועגן וואס ארבעט אזוי איך ווייס נישט אבער אסאך סופערמארקעטס ארבעטן אזוי ס'איז אינטערסאנט יא. אינטערסאנט דאס האבן ס'איז א נאר אינטערסאנטע מאדעל.
יא זיי האבן נאר ערגענצט מ'געט עס. פאר פינף מענטשן די סימילער דזשאב און אויב זעהט מען ווער ס'בלייבט. יא זעה דאס מיינט צו איך האב געארבעט מיט מענטשן אשר בעקל האט געארבעט מיט מיר דעמאלטס ער איז היינט די טאפ מענעדזשער אין אפטאון עווערגרין קומט נאר צו מיר אין עידזש. ס'מיינט צו זאגן ס'איז זיכער א מאדעל וואס ארבעט באט פאר מיר האט נישט געארבעט איך קען ווערן אז מענעדזשער

נאך אסאך וואס איך קען נישט אויסווענדיג באט דאס איז געווען מיין ארידזשינעל טאט. איך בין געגאנגען אנגעהויבן קוקן סנאובאל מעטאד מיט אלע מעטאדס פון דעיוו רעמזי און אים אויסהערן זיינע זאכן און סאו וואס טוט דעיוו רעמזי פאר ווער ס'ווייסט נישט? דעיוו רעמזי איז א איז איז ער סעט אויף. א טאלק שאו האוסט? וואס?
א טאלק שאו האוסט.
הונדערט פראצענט, פון די גרעסטע טאלק שאו האוסט מיין איך, האט אסאך גוטע בוקס אויכעט, א גוטע ליעדער, סאליד ליעדער, אבער וואס ער טוט, וואס ער טוט, ער העלפט מענטשן אין פערסאנעל פיינענסעס, מיינט זיך מאכן א בודזשעט, זיך מאכן זיי, זיי האבן געלט וואס מען ספענדט נישט איבער, ער האט די באקאנטע בעיבי סטעפ מאדעל, פאר ווער ס'קען עס נישט און פאר ווער ס'דארף עס, זאל זיכער גיין אויסטשעקן, ס'איז זיכער א גוטע מעטאד פאר פאר מענטשן וואס קענען עס, פאר יעדעם איינעם. ער האלט מענטשן אין א באקס, ער האלט זיי סטאק. באט נאמען נישט, איך רעד יעצט פאר די מענטשן וואס הערן דאס אויס, וואס ווילן מצליח זיין. סאו סאו, אמת איז אמת, אבער ביז בעיבי סטעפ סעווען קען מען עס אלע עגריען אז ס'איז גוט. לאמיר רעדן דארטן, אקעי?
לאמיר, איך וויל רעדן פון משה באכנער. שור.
סאו דארט האב איך אנגעהויבן מיך רינגען, כ'האב כ'האב געהאט א חבר, כ'האב מיר זאגט לאמיר זיך אראפזעצן, איך רינג, כ'בין געגאנגען צו מיין טאטע אין אפיס, זיי האבן זיך אראפגעזעצט, איך זאג. לאמיר זיך אראפזעצן טון וואס? לאמיר זען וואס איך קען דיר העלפן מיט.
אה. אין אנדערע ווערטער אז גאט איז ווי העלפן מענטשן בודזשעטן. בודזשעטן יא, ער קומט אריין א פֿיר א פֿינף און פֿערציג יעריגע מאן א גוטע חבר מיינער און דאס, ער גייט מיך העלפן, ער איז רעדי צו זיין מיין קאסטומער, זאגט ער מיר איך בין פֿינף און פֿערציג וואטעווער ווי אלט ער איז, איך גיי חתונה מאכן מיין נעקסטע קינד דעמאלטס און דעמאלטס, דעמאלטס און דעמאלטס מיינט ממש שוין? יא, אין דריי פיר פינף זעקס חדשים, ס'פעלט מיר אזויפיל און אזויפיל געלט, וואס קענסטו מיך העלפן מיט?

דעמאלטס איז געבליבן ביי יענע קאנווערסעישן יענע פרייטאג אינדערפרי אז פערסאנעל פיינענס איז נישט פאר מיר, באט אין ארדער אנצוקומען צו פערסאנעל פיינענסעס זאל איך אריינגיין אין די ביזנעס פיינענסעס וואס דאס קען איך יא זיין גוט און פון דארט וועל איך עס קענען נעמען ווייטער.
דו האסט א אינגערמאן וואס מאכט חתונה אין פינף זעקס חדשים ארום, קענסט אים נישט העלפן? יא. און וועגן דעם איז פערסאנעל פיינענס נישט פאר דיר? אדער וועגן וועגן. ניין, דעמאלטס בעיסיקלי וואס איז ארויסגעקומען אין די קאנווערסעישן, מיר האבן געהאט א גוטע קאנווערסעישן, מיין טאטע, איך, די אינגערמאן, וואס ארויסקומט פון די קאנווערסעישן אז די זאך אז אז דו זאלסט גיין זאגן ווען איך בין סינגל אט דעט פוינט איך בין דארט וואטעווער איך דענק נישט ווי אלט איך גענג דו זאלסט גיין זאגן פאר א יונגערמאן וואס איז פערציג יאר אלט וויאזוי צו חתונה מאכן וואס צו טון האלטסט נאכנישט דארט קענסט עס נישט און אנשטאט צו עס גיין אויסלערנען

ביזנעס סעטאפ, די בעיסיק וואס איך האב געקענט, איך קען נישט זאגן איך האב געקענט אסאך, באט איך קען מיך, איך האב מיך זייער שנעל געלערנט. למשל, קענסט מיר געבן א משל פון א ביזנעס? יא שור, דעמאלטס למשל די ערשטע זאך וואס איך האב געטון, איך האב געהאט דארט, איך האב געהאט א קאר רענטל וואס מ'האט מיר אויסגעקויפט פון, איך האב זיי געזאגט, עטץ קענטס נישט עי בי סי, עטץ קענטס נישט ראנען א קאר רענטל, איך האב געדארפט ראנען בענק, די אקאונטס פעיעבל, אקאונטס ריסיוועבל,

און דארט דארט האב איך אנגעהויבן צו געבן מיין ערשטע אקאונט, און וואס די קאר רענטל געווען די קאר רענטל און וואס האט מיך אויסגעקויפט געווען מיין ערשטע אקאונט, כ'דענק נישט וויפיל געלט כ'האב געמאכט צו כ'מאן מיך יא באצאלט מ'האט נישט באצאלט באט כ'האב מיך ארום געשפילט געזיצן אין סינגל געזיצן שעות געשפילט אויף קוויק בוקס געמאכט שיינע רעפארטס כ'דענק די רעפארטס כ'האב געמאכט כ'האב געוואלט וויסן אינקאם פון יעדע קאר וויפיל מ'מאכט כ'האב דעמאלטס כ'האב געמאכט אווערסייט קוויק בוקס

איך האב געטראפן געהאט און באקומען נאך א קלייענט, עט סאם פוינט האב איך געהאט דריי פיר פינף קלייענטס און פון דארט איז געפארן. פאר אונז גיימער ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזענט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. כמה מינוט און וואס האט דאס געהייערט ארבעטערס? כ'האב געהייערט, סאו כ'האב געהייערט איין ארבעטער, מיין שוועסטער גייט ארבעטן פאר מיר, ס'האט מיט טוהן בעיסיק בעק אפיס סעקרעטערי ווארק, בוקקיפינג. אז די ביזנעס אונער זאל קענען פאוקעסן וואס ער דארף פאוקעסן צו מאכן געלט, אקעי. יא, בעיסיק בעק אפיס, ס'איז דא הונדערטער בעק אפיס זאכן, דאס האב איך געטוהן. עט סאם פוינט האב איך אנגעהויבן טוהן נאך זאכן, כ'בין יא א מענטש וואס טאנצט און שפרינגט און דאס, סאו כ'בין אריינגעגאנגען אין נאך קאמפעניס, כ'האב אריינגעלייגט געלט,

צוביסלעך, כ'האב גענומען, איך האב געהאט א קלייענט וואס איז געווען, וואס האט געסטראגלט, כ'האב אים געברענגט געלט, כ'האב געהאן א פארט מיט אים, כ'האב אנגעהויבן טון נאך זאכן. פון וואו האסטו גענומען די געלט? האסט עס גענומען פון פעמילי אדער פון די ביזנעס וואס דו האסט געהאט פארדעם? פון אייגענע סעיווינגס? אדער פון קרעדיט קארדס, סעיווינגס, פעמילי, איך האב געהאט, כ'האב מיך אויסגעקויפט, כ'האב געמאכט א טשאנק, סאו כ'האב געהאט, כ'האב מיך געקענט אויסגעבן, און לעבן האט נישט געקאסט מיר א סינגל עט דעט פוינט אויכעט.

אביסל. יא, סאו אוקיי. דאס האלט איך מיך נאך יעצט מיטן אויסלערנען. אבער דאס וואס דאס וואס קענען זאגן וואס האט געמאכט פארלירן געלט. נאך א זאך וואס האט מיך געמאכט פארלירן געלט, כ'האב חתונה געהאט אט דעט פוינט, כ'בין איינע פון די קאמפעניס וואס כ'האב געהאט איז געווען זייער סיזענעל קאמפעני, און כ'האב חתונה געהאט אט די פוינט וואס די סיזען איז געווען,

דאס מיינט צו זאגן מ'האט נישט. איך קען דיך נאר איין זאך קארעקטן. שור.
האסט נישט פארלוירן געלט, דו האסט אינוועסטעט אסאך געלט זיך אויסצולערנען אז אן קיין בוקקיפינג. אמת, הונדערט פראצענט.
סאו, סאו, יא. סאו, עט דעט פוינט האב איך חתונה געהאט, כ'בין טווענטי טרי פראבעלי, טווענטי טו, כ'האב דעסיידעט איך לאז אלעס אפ, און איך לייג מיך אריין פולי אין אין קאר פיינענס און בוקקיפינג און פיינענסעס. איך האב דעמאלטס גענומען א קאוטש, אבא בערקאוויטש, ווערי גוד גיי, ער קען אסאך, ער האט מיך גענומען פון.

די קאנצעפט איז יעדע קאמפאני דארף א CFO און צו שטעלן צו א סערוויס הייסט פרעקשענעל CFO, יעצט האבן מיר דריי מענטשן אין אפיס וואס טוען עס, איינער פון די בין איך, און אונזער גאול איז אריינצוקומען אין א קאמפאני און זיכער מאכן זיי זענען פראפיטעבל, זיכער מאכן זיי זיי האבן א העלטי קעש פלאו, זיכער מאכן. זיי האבן גוטע בוקקיפינג, זיי האבן גוטע ריפארטס. זיי האבן גוטע ריפארטס, זיי ווייסן ווי מיר שטייען, עקסטער פון דעם האבן זיי סערוויסן צו טון מיט עקשועל דאן בוקס, צו טון מיט נאר דאן בוקס, מיינט צו זאגן ס'דא זייער אסאך קאמפאניס וואס זענען אנדערש ווי אונז, זיי טון זיי זיי טון בעק אפיס מיט אקאונטס ריסיוועבל, אקאונטס פעיעבל, מיט בילינג, עסטימעיטינג, אונז טון מיר דאס נישט, די איינציגע זאך אונז פאוקעסן נאר אויף דאן בוקס זאל זיין גוט, ס'זאל זיין רעקאסייל, ס'זאל זיין קלאר, מ'זאל וויסן פונקטליך ווי יעדע דאלער איז געגאנגען, ווי יעדע דאלער איז געקומען. און נאר האמער'ס אקאונטינג פול פאר אקאונטינג, פערסאנעל טעקס רעטורן, ביזנעס טעקס רעטורן, סעילס טעקס, פעיראל טעקס, וואטעווער. סאו עניטינג רילעיטעד צו די קאמפאניס וואס זענען ענקערע קאסטומערס, עניטינג פיינענשעלי רילעיטעד נעמט עטץ קעיר פון עס. ס'איז נישט עניטינג באט באט א גרויסע פארט דערפון. דאס מיינט צו זאגן א סעקרעטערי ווארק סעקרעטערי וואס וואס טוט אקאונטס ריסיוועבלס אקאונטס פעיעבלס אויך פיינענסעס און ווי דאונט דו איט, ווי דאונט אפער די סערוויס. זי דארף אבער קענען אריינלייגן, זי אדער ער דארפן קענען אריינלייגן גוט די אינפארמעישן אז ענק זאלן קענען ראנען די ריפארטס. שטימט. איך מיין צו זאגן אונז ארבעט מיר צוזאם מיט זיי אז די סעקרעטערי זאל זיין גוט, באט די זאך וואס איך האב איינגעזען דורך די יארן וואס איך טו עס, אז אדער ביסטו א גוטע סעקרעטערי אדער ביסטו א גוטע בוקקיפער. מאוסט פון אונזער מענטשן שטעלן עס צוזאם. און וואס געשענט איז, אדער האסטו גוטע סעקרעטערי סערוויסעס אדער האסטו גוטע גוטע בוקקיפינג. און איך האלט נישט א קאמפאני מעג האבן איינס גוט, ס'מוז זיין ביידע וואן האנדרעט פערסענט. סאו אין ארדער דאס צו קענען טון שטעל מיר צו פון די בוקקיפינג פארט נישט ניינטי פערסענט וואן טאוזענט פערסענט. וואו, דאס איז וואס דו ביסט פאוקעסט יעצט? יא.
אקעי.
פאר איך גיי ווייטער, איך וויל צוריק גיין א מינוט, איך פארשטיי ס'איז געווען אסאך בעק ענד פארט, אפס ענד דאונס, סטראגלס, וואטעווער. האסט געהאט א געוויסע יוניק סיטועשאן וואס וועגן דעם איז דיך געווען גרינגער צו דיעלן מיט עס. ביסט געווען סינגל, האסט נישט געהאט קיין גרויסע אויבערהעט, און רוב מענטשן בשעת זיי גייען דורך די אפס און דאונס זענען אין א סיטועשאן פון פון פון יעדע אפ און יעדע דאון קען עכט עכט עכט אויף א שטארקע וועג עפעקטן זייער לעבן. שטימט. דו ביסט אבער נישט געווען אין די סיטועשאן. כ'קען אבער באשטיין אויב דו קענסט אונז אביסל צוריקטראגן מושי וואכנער בשעת ער גייט דורך די אפס ענד דאונס, כ'הער פון אסאך יארן אפס ענד דאונס, ביז דו האסט געטראפן דיין קאוטש וואס האט דיר געהאלפן זיך מסדר זיין, ביסטו דורכגעגאנגען אסאך שוועריקייטן. סאו קודם כל גיי ענטפערן אויף דעם, איי דאנט, איך קוק עס נישט אן, איך קוק נישט אן ווי מ'איז דורכגעגאנגען משוגענע שוועריקייטן, אקעי? ס'אינטערעסירט מיך נישט וואס דו קוקסט יעצט אן, איך וויל וויסן דעמאלטס. אקעי.
יעצט אז דו קוקסט עס אן אנדערש פארשטיי איך. אקעי. אבער טריי צו איבערלעבן. יענע שטיקל תקיפה. די סיבה פארוואס איך פרעג דיר דאס משה איז ווייל ס'איז דא א אינגערמאן וואס ער שטייט און הערט אויס אונזער שמועס און ער קומט צו צו די קאנקלוזשען אויב שטעל מיר זיך דא אפ גייט ער זאגן א שכוח משה איז א אנדערע זאך ווייל משה אבער איך קען נישט וועגן איך בין אין א אנדערע סיטועשען סאו איך וויל אים אביסל צוריקטראגן אויסער דו זאגסט מיר איך אלעס איז געגאנגען א סטרעיט ליין אפ און דו האסט נישט געהאט דעס סאו וויל איך זאלסט אונז יא צוריק טראגן דארט כדי אויב ס'איז דא א איד וואס ס'זיצט און טראכט אז ער האט א סיטועשן וואס סאם האו קען ער רילעיטן צו דיין טשעלענדזש וואס דו ביסט דעמאלטס דורך זאל אים עס געבן די קארעדזש און די גיידענס און די חיזוק

באמת גוטע מענטשן, ס'איז נאך אלץ דא סטראגלס, ס'איז נאך אלץ שווער, און מ'מוטשעט זיך, אמאל איז עס קעש פלאו, אמאל איז עס, אמאל איז עס א מענטש, אמאל איז עס א פארטנער, אמאל איז עס א ארבעטער, אמאל איז עניטינג, און מ'דארף מסכים זיין צו דורכגיין, צו עס דורכגיין, סאו דער מענטש וואס שטייט יעצט אין א אין א מצב ווי ווי ער מוטשעט זיך, דארף קודם באמת דעסיידן אז ער וויל עס דורכגיין, די סעקאנד ער דעסייד אז ער וויל עס דורכגיין און ער איז רעדי צו דורכגיין וואטעווער איז גאוינג טו קאם אין היז וועי, גייט ער עס האבן גרינגער. אקעי סאו איך וויל דיך פרעגן איז קודם צוויי זאכן דו זאגסט מען מוטשעט זיך יא? יא. ס'דא צוויי מיני מוטשענען ס'איז דא א מוטשענע פון א טעקניקעל מוטשענע סאו ווען א מענטש זעהט זיך אז ער האט א שוועריקייט ער מוטשעט זיך דורכצוגיין די שוועריקייט איז א טעקניקעל מוטשענע ער דארף קאווערן פעיראל ער דארף קאווערן די באנק ער דארף דיסיידן צו מען גייט אויף אפשען עי אדער אפשען בי דאס איז זייער א טשעלענדזש באט מען קען דיעלן מיט עס איז נאכדעם דא א אנדערע טשעלענדזש די עצם ביאינג איז געטשעלענדזשט, ווי שטיי איך אויף די וועלט? ווער בין איך? וואס טו איך? גיי איך אויף א גוטע דירעקשאן? גיי איך נישט גענוג זיך? כ'וועל דיר געבן א משל, איינער דארף דיעלן מיט א קינד וואס שפירט זיך נישט גוט, אדער מיט זיין ווייב פילט זיך נישט גוט, וואטעווער, ס'איז שווערע זאך, ער דארף דיעלן מיט עס, אבער איינער וואס דארף דיעלן צו א שידוך, איך גיי שידוך טון, איך גיי נישט קיין שידוך טון, ווי האלט איך אדער דאס איז א פאנדעמענטעל זאך וואס דאס קען אריינלייגן א מענטש אין א מורא'דיגע יאוש, פארשטייסט? סאו ווען דו רעדסט אז דו האסט דיך געמוטשעט דעמאלטס, און זאכן וואס דו טרייסט און ס'גייט נישט, איז איין מין מוטשענען ווערסוס ווען דו מוטשעסט דיך יעצט און קען קאווערן די נעקסטע טאג, אבער אין אנדערע ווערטער,
דו מוטשעסט דיך מיט דיין מוטשענען פון יעצט, האסטו א ספק צו מארגן קומסטו אריין אין ביזנעס צוריק צו נישט? ניין. פיין, ווען דו האסט דיך געמוטשעט פאר דריי פיר פינף יאר צוריק, איז געווען א אנדערע זאך. סאו כ'גיי דיך כ'גיי דיך כ'גיי צוריק גיין צו מיין תירוץ וואס כ'האב דיך געענטפערט. ווען א מענטש דעסייד כ'שטיי דא און כ'וויל בעזר השם מיטן אייבערשטנ'ס הילף אנקומען, לאמיר זאגן לאמיר זאגן כ'שטיי דא ביי הונדערט טויזנט דאלער, כ'וויל אנקומען טען עקס, כ'וויל אנקומען צו א מיליאן דאלער, און ער גייט גיין און ער גייט פארן אויף די מהלך, און ער גייט באמת דעסיידן, דאס גיי איך טון, דאס גיי איך דורכוואקן, און ס'גייט זיין שווער, און איך גיי נישט וויסן צו קומען אריין, זיין שאלה איז טאר קיינמאל נישט זיין צו איך גיי אריינקומען, מיין שאלה איז וויאזוי איך גיי עס טון און וואו איך וויל גיין, אבער די ערשטע זאך דארף ער דעסיידן ווער דו איי וואנט טו גאו, וויטאוט נאונג ווער יו גאוינג גייסטיך מוטשענען, און דאס דאס דארפסט האבן די קלעריטי.

אדער קענסטו עס יא טרייען צו טון אליינס און כ'האב שוין געטרייט צו עס טון אליינס באט איטס מאטש הארדער און דעמאלטס קומט אריין די דאוטס איך געדענק נישט איך זאל האבן אסאך דאוטס אין די לעצטע פֿינף יאר צו איך קום אריין צו צו צו איך לאז אפן די דעפארטמענט צו איך מאך נישט צו די דעפארטמענט יא זיכער אזוי כ'האב צוגעמאכט דעפארטמענטס איך האב געעפנט סערוויסעס עס האבן געטון אינמיטן ביזנעס לאונס עס האבן מיר עס געסטאפט טון עס האבן געטון סעקרעטערי ווארק עס האבן מיר עס געסטאפט טון עס איז געווען שווערע טשעלענדזשעס יא זיכער באט עס איז קיינמאל נישט געווען די קוועשן קום איך אריין קום איך נישט אריין. כ'פארשטיי וואס דו זאגסט. סאו דו זאגסט אז יעדער גייט דורכגיין שוועריגקייטן, יעדער גייט דורכגיין טשעלענדזשעס, דארפסט זיין דיטערמענט, איך בין גרייט עס דורכצוגיין, איינמאל דו האסט די דיסיזשען, דאס וועט דיך טראגן ווייטער, דאס איז וואס דו זאגסט. דעטס דעטס וואט איי האוו סין. און נאך מער, איך זיץ היינט ברוך השם מיט אסאך גרויסע ביזנעס אונערס, ס'ווערט נישט גרינגער, ווען ווען מ'האט א קאמפאני וואס איז מאכט פופציג מיליאן דאלער, ס'איז דא מער געלט, ס'איז דא, די טשעלענדזשעס ווערט נישט קיין סאך גרינגער. ס'ווערט נאר גרעסער. ס'ווערט גרעסער.
סאו סאו אויב זא לאנג דו גייסט גיין יעדעס מאל אוי איך געב אויף, גייסטו אויך אויפגעבן, גייסט נישט אנקומען צו ווייט. רייט, סאו איך וויל צו דעם צוריק קומען. זאגסט איך דארף וויסן פארדעם, ס'גייט זיין טשעלענדזשעס, איים גאוינג טו דיעל וויט איט, פיין, סאו וואסערע טשעלענדזשעס גייט זיין? דערצייל אונז אביסל. בעיסד אויף דיין עקספיריענס. סאו סאו נאמבער וואן טשעלענדזש גייסטעך די האלטן, ס'מיינט צו זאגן גייסט טראכטן בין איך גוט פאר עס בין איך נישט גוט פאר עס, און קען איך עס טון קען איך קען איך עס נישט און דא טון. קומט אריין א גוטע חבר אדער א רבי אדער א קאוטש. שטימט און און אסאך מאל גייסטו האלפן, איי לאסט קלייענטס ביזקאוז איך האב מיך געדאובט, איך בין אריין געקומען צו א קלייענט און אויב איך בין נישט געווען קאנפידענט און איך בין טאקע נישט געווען קאנפידענט סאו וואטעווער איי לאסט די קלייענט אן די ספאט

מאסט אוו די טיים וואס איך האב געזען איך פארלאנג מיך אויפן אייבערשטן און ברוך השם כ'קען זאגן די אייבערשטער האט אייביג געהאלפן כ'האב נאך קיינמאל נישט געטראפן א סטאק מצב ממש כ'קען מיך שרייעצע באט ס'איז איך לעב מיט א שטארקע אמונה בדחן כ'האלט דאס דאס גייט העלפן עניוואן עלס ביוטיפול באט
די טשעלענדזשעס גייט זיין. רייט, באט וואס איך זעה פאר דיר איז, אויף דיר, דו לעבסט מיט א שטארקע אמונה און בטחון, באט ס'איז אויך געבעלענסט מיטן טון וואס דו האסט צו טון. און אה, דא קומסטו אריין, דו גייסט אריין אין עקסטערע קאנווערסעישאן, וואס איך זעה אסאך, אינטערוויו אסאך מענטשן, איך דיעל מיט אסאך מענטשן, מאוסט מענטשן זענען נישט רעדי צו טון וואס זיי דארפן טון, דאס מיינט צו זאגן זיי זוכן צו וויינען, זיכן צו צו שרייען אדער זיכן דאס באט דער נאט רעדי טו עקטשעלי דא. זיכן נאך ריזענס פארוואס סגייט נישט נאך ווער סשולד וועם זיי קענען בלעימען. הונדערט פראצענט און און סדא א קאנסעפט פון עקסטרים לידערשיפ מאוסט פיפל און וגם אני מסכים איט טאק מי א לאט אף טיים אז צו עקטשעלי נעמען די פאלט און זאגן יא איי וואס ראנג און כ'דארף דאס טשעינדשן און לאמיר דאס טשעינדשן און לעטס פיגער דיס אוט באט די גאטע יו גאטע נאו וואטעווער דעסיזשען יו מעיק איטס יור איטס יור דעסיזשען איטס וואטעווער גייסט עסן די פייערס און גייסט עסן גייסט עסן די גארביטש סאו מען דארף באמת מאכן א דעסיזשען וואס דו ווילסט וויאזוי דו ווילסט און דארפסט מסכים זיין צו עסן סיי די מעלות סיי חסרונות. איך וועל דיר זאגן נאך א נאך א נקודה וואס איך זעה פון רעדן מיט דיר משה אז דו רעדסט פון אמונה און בטחון זייער אסאך מענטשן נוצן די סלענג אמונה און בטחון ברוך השם מנע בטחון אלס א וועי אוט אריין צו זיך אריין זעצן אין די קאמפארט זאון איך מיין אז איינער וואס האט עכט אמונה און עכט בטחון גייט ארויס פון זיין קאמפארט זאון וועגן דעם, און ער טוט זאכן וואס איז אסאך מאל אנקאמפארטעבל צו טון. איך גייט נאך אזא קייס אריין, דאס איך ברוך השם איך פאר זייער, איך פאר איך קען זאגן איך טו זאכן וואס זייער ווייניג מענטשן טוען, און די איינע פון די זאכן איז יו גאטע בי קאמפארטעבל טו בי אנקאמפארטעבל, אויב ביסט נישט קאמפארטעבל צו זיין אנקאמפארטעבל,

נישט סתם צו זאגן אז איך בין א סי אי או און איך האב צען ארבעטער סאו האסט קיינער וואס מען הייערט וואס מען פייערט וואס מען אינטערוויוט וויאזוי מען טוט סעילס וויאזוי מען טוט מארקעטינג וויאזוי מען טוט די עי בי סי אין ביזנעס און דו ביסט א סי אי או ביסט נישט דורך געגאנגען קאלעדזש איטס אקעי קענסט אנקומען ס'נישט קיין שאלה באט דו גייסט זיך דארפן לערנען פאר דעם יעדן טאג און די אנלי וועי יו גאוינג טו געט בעטער אויב דו גייסט דיך לערנען. ביי וועלכע עידזש ביסטו צוגעקומען צו די הכרה? אז וואס? אז מען דארף זיך לערנען? ניין אז דו דו טארסט נישט אויפגעבן דו ווייסט אז דו דארפסט אנגיין ווייטער ביסט אייביג געווען אזוי? כ'בין אלץ געווען א פייטער, א ווארענט צו איך בין געווען דער מענטש וואס זיך קען סתם אויפגעבן. און איך רעד צו דיר פינף יאר צוריק, צו צו זיבן יאר צוריק. האב איך זיכער, טו זיכער. טאוזענט ניינטין, טו טאוזענט טווענטי. וואלט איך זיכער אויפגעגעבן. צו מיינסט צו זאגן נאכן, עקשעלי מסתם נאכן זען, נאכן אויסהערן אסאך מענטשן, כ'ליסן אסאך, כ'ליין אסאך, כ'טריי צו רעדן מיט. ביסט דעמאלטס אזוי געווען נאך?
ס'איז זיכער געקומען מיט א יאר א בילד אפ, וואס ביז ביי נאו האב איך די, לעטס קאל איט די ברעין צו דעסיידן אקעי, דאס איז עס און מיט דעם דארף מען דיעלן. יא אבער אין טו טאוזענד נײַנצן טו טאוזענד טווענטי איי דאנט בעליוו בין איך געווען אזוי, ניין. און דעמאלטס האסטו געזען למשל. כ'וואלט זיכער דעמאלטס אויפגעגעבן, וואס הייסט, סתם כ'האב אויפגעגעבן, און קאפיינעץ אויפן אסאך יארן, אינמיטן אינמיטן פון די יארן איז געווען מסתם א יאר, יאר א האלב וואס כ'האב געהאט מיינע קלייענטס און מיך געגעבן געלט, באט איט דידנט גראו, ווי דידנט, איי דידנט דא עניטינג. און וואס האט דיך דעמאלטס מחזק געווען זאלסט גיין ווייטער? כ'האב דעמאלטס געוואלט, דעמאלטס בין איך געגאנגען לויפן דרייען טון נאך זאכן, דאס מיינט צו זאגן צו צו ריליעסן דעטס קאלד דאופעמין און און גייסט שוין אריין ווייטער, באט דארף מען טון, רוב מענטשן, סאו בין איך געגאנגען אינוועסטן אין א אנדערע קאמפאני און טאנצן דארט, פונקט פארקערט, איך בין געגאנגען. אין וועלכע פוינט ביסטו צוגעקומען?
און כ'ווייס נישט צו דאס איז א מעלה ביי די וועי, כ'האב נישט, כ'ווייס יא ס'איז א חסרון עקטשולי. ס'איז א חסרון, האועווער, די דזשאוק איז געלונגען ביי דיר. ביז משיח וועט זיי העלפן ווייטער. ווען משיח וועט, יא, אבער כ'מיין צו זאגן איז אז צו, כדי צוצוקומען צו דיין זאך וואלסטו געדארפט דורכגיין חסרונות. הונדערט פראצענט.
דו וואלסט דאך נישט געוואוסט אסאך איסורים פאר דו ביסט עס דורך. אויך אמת. און ביי וועלכע פוינט איז געווען א פוינט וואס דו האסט געזאגט wow i think i figured it out און דאס איז עס? כ'האב אויסגעפיגערט מיין זאך, כ'האב אויסגעפיגערט מיין טעלענט, כ'האב אויסגעפיגערט מיין ביזנעס, כ'האב אויסגעפיגערט מיין הצלחה. סאו די תירוץ אויף דעם איז i'm still figuring it out, ס'מיינט אז איך ווער בעסער און בעסער וואס איך טו,

ס'איז מעינלי א מאנטלי ס'איז מעינלי יא פאר מאנטלי ריטעינער באט איך האב מענטשן וואס איך זיץ למשל מען זיצט פיר מאל א וואך פון די פיר מאל א וואך אמאל בין איך זיצן אלע פיר מאל היינט האב איך א מענטש וואס גייט וואס גייט דרײַ מאל א וואך איך קען גיין איין מאל א וואך אדער אויב היינט האב איך מענטשן וואס אדער זיץ איך מיט זיי צוזאמען און איי אנלי דא וואט איים גוד עט און א זאך נישט נאר וואס איך בין גוט אין ס'איז א זאך וואס איך איי וואנט טו ענדזשוי מיי דעי עז וועל און און איך טו נאר וואס איך ענדזשוי. וועלכע זאך איז דאס?
מעינלי צו צו רעדן מיט מענטשן, העלפן מענטשן, קוקן אויף א גראוט, איי לייק די גראוינג פארט ווערי מאטש, כ'האב א וויזשן וואס זייער ווייניג מענטשן אויף וואטסעפפ האבן, דארט איז מיין מיין סוויט ספאט, כ'האב ליב צו פושן מענטשן, זיי ענקארעדזשן און ווייזן זיי קענען גיין ווייטער, נו, האב איך ליב, כ'האב אויך ליב ווען א פי ענד על איז קלאר, מען פארשטייט עס, און א מענטש, כ'זעץ מיך אראפ א מענטש, ער הייבט נישט אן פארשטיין זיין פי ענד על, און איך קען אים ווייזן זיין פי ענד על, זיין בעלענס שיט, און איך קען עס, כ'פארשטיי עס באמת נאכן קוקן צען מינוט אדורך, דאס, דעטס וואט איי לייק, און דעטס וואט איי ענדזשוי, און דאס איז וואט איי טריי טו דא די מאוסט. רייט. סאו דו ווייסט, מען זאגט אז די ערשטע מיליאן איז די שווערסטע, די צווייטע מיליאן איז, גייט סאך גרינגער. שטימט. איז, וועגן דעם קומט מיך אייביג צוריק, איך רוף עס די. מיי פירסט וואן טאוזענט סטארי, ווייל ביי איינעם איז עס די ערשטע מאל וואס כ'האב געמאכט טויזענט דאלער האב איך פארשטאנען אז איך קען מאכן אויך א מיליאן דאלער, און ביי איינעם איז עס די ערשטע מאל וואס כ'האב געזען אזא מין סוקסעס אדער אזא מין מהלך האב איך פארשטאנען אז ס'קען קומען אויף סאך א גרעסערע וועג. שטימט. ווי איז עס געווען ביי דיר? האנעסטלי, איטס סטיל העפענינג עווערי דעי, ס'מיינט צו זאגן, ס'איז נישט כ'האב עס שוין אויסגעפירט, באט. אונז, איך טו א סערוויס הייסט CFO סערוויסעס, מיינט צום פראפעשענעל CFO, מסתם א יאר צוריק אדער א יאר צוריק פראבעבלי בין איך געווען די איינציגסטע מענטש דא וואס טון, היינט האבן אונז דריי מענטשן אין די דעפארטמענט וואס וואס העלפן ביזנעסער און. די איינציגסטע מיינסטו אין דיין קאמפעני? יא אין מיין קאמפעני, איך מיין צום צום געהאט בוקקיפינג א אויס, האב איך געזען ווי ס'קען גראוען, לייגסט צו האסט א מענטש אויף טאפ, לייגסט צו מענטשן, עס געווען עפעס וואס איז מעגליך, ווערסעס CFO וואס סאך סאך שווערער, היינט האבן אונז דריי מענטשן און זוכן צו אדדן נאך, עניוואן טאקע וואס וויל ווערן א CFO, און זוכט א גוטע ענווייראמענט, אונז האבן א זייער גוטע סעטאפ, קען דזשוינען אונזער קאמפעני, אונז ברענגט מיר אים קלייענטס, אונז סעט מיר אים אויף, און. ס'הייסט זיי זענען אזויווי עמפלאיס ביי דיין קאמפעני אדער זענען זיי. זענען נישט קיין עמפלאיס, איך האב נישט, קיינער אין מיין טיעם איז נישט קיין עמפלאיס, איך זוך נישט קיין עמפלאיס, בי ענד עיטש האט אסאך פון זיי, איך זוך, איך האב ליב צו ארבעטן מיט מענטשן, איך זוך נישט אויך מענטשן זאלן ארבעטן פאר מיך, ס'איז פארשטייט זיך זייער א זייער א שווערע באלאנס, אבער נישט, ס'איז נעמט, ס'קומט מיט אסאך שוועריקייטן, אבער די קאנסעפט איז איי לוק איים אלוועיס לוקינג פאר פיפל טו ווארק וויט מי נאט פאר מי. סאו לאמיר זאגן א יונגערמאן פילט ער פארשטייט צו פיינענסעס. ער וויל ווערן א CFO זאל אונז טרעימען אים אריין אונז מאכן זיכער ער קען עס אונז נעמען אראפ צו קארנט קלייענטס אונז האמיר ער לערנט זיך עס אויס און די סעקאנד זעמער ער קען עס ער קען פארן גיימער אונז אים איבער קלייענטס און פון דארט מאכט ער א סערטען. און ווי קומסטו אריין אין פיקטשער נאכדעם? אז ס'איז נישט די גרייט אונזער טיעם וואס מיינט צו אונז ברענג מיר אים אונז ברענג מיר אים די קלייענטס אונז געבן מיר אים די גאנצע סעטאפ אונז טוהן מיר די גאנצע עדמין ווארק און וואטעווער נידס טו געט דאן. סאו סאו ער קען אזוי ווי קאנסאלטן און ער קען די די די די די טעקניקל ווארק ווערט געטוהן פון ענק אין אפיס. און ס'איז נישט נאר די טעקניקל ווארק ער ס'קען קומען צו א מענטש וואס אוודאי דארף ער קענען עפעס און ער דארף ער דארף עס דארף עס פארשטיין באט אפילו ער קען

ווי טעיק א ווערי סמאל פערסענט פראם הער סעילס, ווער נאט לוקינג, אונז זעמיר נישט דא צי צי כאפן און וואטעווער, אונז נעמער וואס אונז וואטעווער די פערסענט איז, אן קיין דיטעילס, באט אונז נעמער א סערטען פערסענט, פון די איבריגע גייט צו אים, סאו ס'איז א ווין ווין. ווייל איך זעה זייער אסאך מאל אין געראדזש זיי ווילן אריינגיין אין אקאונטינג, זיי ווילן אריינגיין אין אין, זיי האבן ליב נומבערס, זיי האבן א געפיל פאר פיינענשעלס. ס'איז דא, אונז טועמער עס נישט אויף בוקקיפינג און אקאונטינג האמער עס נישט, באט סי עף או ספעסיפיק טועמער אונז עס, סי עף או, קאנסאלטינג אביסל, ס'מיינט צו זאגן אונז. דארט אין מרצות אבער ס'קומט אקאונטינג איז נארמאל איז יא דא דאס אבער ס'דא גראדע אנדערע בוקקיפערס איינער וואס וויל ווערן א בוקקיפער אויף די מהלך ס'דא בוקקיפערס וואס טוען דאס אויף די וועג. כ'מיין אז ס'קען אריין אינטער אויסריטש מיט דיר פון די אינטערוויו. עניטיים.
רייט, אקעי און ווי זאל מען קומען צו דיר? קען מיין נאמבער איז עיט פאר פייוו פייוו טרי סעווען סעווען טו טרי וואן קענסט מיר שיקן א וואטסעפפ קענסט מיר קאלן מושי עט קאו פיינענס דאט קאם. מושי, א אינגערמאן זיצט, צוויי און צוואנציג יעריג אינגערמאן ער הערט אויס די שמועס, ער וויל הערן פון דיך א אדווייס וואס דו זאגסט אים אז ער זאל מצליח זיין אין זיין דזשערני צו גיין ווייטער. און איך וויל דאס אביסל ריפרעימען פאר די ענטפערסט ווייל איך האלט אז ס'איז זייער א וויכטיגע זאך זאלסט פארשטיין דו ביסט געווען אין זייער א יוניק סיטועשן סאו דו האסט נישט געהאט קיין אווערהעד בשעת דו ביסט דורך די זיבן הונגער יארן לאמיר עס אנרופן ביסטו נישט געהאט קיין אווערהעד איך בין געווען אין א דיפרענט סיטועשן ווען איך האב אנגעהויבן מיין ביזנעס און רוב מענטשן זענען אין א דיפרענט סיטועשן זיי האבן נישט קיין פעמילי וואס העלפט זיי, זיי האבן נישט גארנישט, זיי דארפן עטס איף עטס טו בי עטס אפ טו דעם און דעטס איט, איך מיין זיי דארפן זיך אנכאפן אינעם אייבערשטן און גיין, און עס דארף משוגע אסאך חיזוק צו דורכגיין די שוועריקייטן אנצוקומען צו די אנדערע זייט פון עס, דער צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן פרעגט מושי באכנער וואס וואלסטו געזאגט אז וואס דארף איך הערן כדי איך זאל קענען וויסן וואס איך האב צו טון ווייטער? סאו די ערשטע זאך, צוריק צו די ארידזשינעל זאך וואס איך האב דיר געזאגט, הי נידס טו מעיק א דעסיזשן וואט הי וואנטס טו דא, און ווען דו מאכסט א דעסיזשן פרעג דיך נאך א אויב עס דעסיזשן אויף וואס? אזוי ווי וועלכע לאמיר זאגן א פראפעשן אינגערמאן, אריינצוגיין? איינס וועלכע פראפעשן אריינצוגיין, אסאך מאל גייסטו נישט וויסן פאר דו טוסט דרײַ זאכן, ווי ווען איך האב אנגעהויבן האב איך געמיינט לאו וואלטעזש איז אסאך פאן, ס'האט מיר גענומען צוויי וואכן און איך האב געזען ס'איז בכלל נישט פאר מיר, נאר מיר געגאנגען

עני וואן וואס טרעפט זיך צוויי און צוואַנציק יאר אלט און איך קען טון סעילס אויך וואלט אין די ערשטע זאך רעקאמענדעד צו טון סעילס ווערסעס גיין ארבעטן אדער ניין טו פייוו אדער עפענען א ביזנעס. פארוואס?
פאר אפאר ריזענס, מיינט צו זאגן ס'איז נישט דא די פעין פון עפענען א ביזנעס, ס'איז דא די מעלה פון מ'קען איף יו גאו אינטו די רייט קאמפעני סקיי איז די לימיט איז נישט די רייט ווארט באט קענסט אנקומען סאך מער, די האסט נישט די ניין טו פייוו פרעשור, קענסט ארבעטן מער קענסט ארבעטן ווייניגער, קענסט האבן דיין אייגענע לעבן. סאו סעילס איז אייביג א בענעפיט פאר עווריוואן. און דו האסט דו האסט אפערטוניטיס, האסט אפערטוניטיס, קאמישן. דאס זאג איך, איטס אבאוט, נישט גיי אריין צו א צו א סעילס דזשאב, מען גייט דיך יעצט געבן א צוויי טויזנט דאלערדיגע פעי טשעק, וועגן דעם גייסטו באקומען א דראג וואס גייט דיך מאכן, וואס גייט דיך מאכן פאול און זאלסט גארנישט טון. און דו דארפסט דארפסט אויך בעליווען אין די פראדוקט וואס דו פארקויפסט.
אקעי. דאס סעילס עס רופט פאר יעדעם איינעם און יעדער זוכט סעילס פיפל, עני וואן וואס וויינט ס'איז נישטא קיין דזשאבס, איך קען דיר ברענגען וויפיל דזשאבס דו ווילסט, מיינט צו זאגן פאר איינער וואס איז גרייט צו טון וואטעווער איט טעיקס. פאר איינער פאר איינער וואס איז גרייט צו ארבעטן, מאוסט פיפל זענען נישט רעדי צו ארבעטן און מאוסט יונגעלייט קומסט אריין פרעגסט זיי וואס זיי דארפן א חודש איז צען טויזענט דאלער א חודש, איך פארשטיי דו דארפסט דאס אבער ס'קומט זיך דיך נאכנישט, ס'איז זייער פעינפול די סיטואשען, באט אז דו האסט חתונה געהאט און דו דיסיידעד צו נעמען א קאר פאר טויזענט דאלער א חודש און דיין טאטע האט דיך געזאגט ס'איז זייער א גוטע עצה צו קויפן א הויז, קומט צו קומט און דו קענסט גארנישט מיינט נישט אז אז אז עניוואן האט באבוס דארף דיך עס געבן אוודאי אויב דו קענסט דו קענסט ברענגען די וועליו קענסט איז יעדער גייט זיין זייער העפי דיך עס צו געבן די סעקאנד דו קענסט ברענגען די וועליו באט ווילאנג דו ברענגסט נישט די וועליו מאך זיכער אז דו ווערסט מער וועליעבל לערן דיך איך האלט עני אפילו בחור גיי לערן דיך קוויקבוקס גיי לערן דיך עקסעל גיי לערן דיך גיי לערן דיך סעילס מארקעטינג דא א ביליאן בוקס לערן דיך אויס די האט באטענס פון די ראש ישיבה די וואס?
די. ניין די.
דאס בעצם ווי צו שטיין ווייט. אויכעט, אבער קיין רשב י גייט שוין מיין פראבלעם ווען ער ליינט דעיוועד ענווי'ס בוקס אדער וואטעווער וועמענס בוקס ער זאל ליינען, ס'דא גענוג ס'דא גענוג זיך אויסצולערנען. איך פארשטיי.
סאו, זאגסטו פאר דעם אינגערמאן, גיי פאנג אן צו זוכן זאכן, פאנג אן צו טון עפעס ביז דו וועסט טרעפן דיין זאך, דאס איז נאמבער וואן וואס דו זאגסט, אקעי גיי ווייטער.

גייסט נישט האבן קיין געשמאק לעבן.
יא אקעי ווייל איך וויל באלד טרענספערן צו די אנדערע אנדערע קאנווערסעישאן אויף וואס צו טון נאכדעם ס'איז אזוי ווי ווען די מאכסט שוין געלט ווען די ביסט שוין מצליח און אלעס וואטעווער וויאזוי די גייסט צו די נעקסטע סטעידזש פון דיין לעבן באט ווען די האלטסט דארט דארף זי זיין רעדי צו דורכגיין די סטראגלס צוזאמען מיט דיר וויאזוי זעהט אויס די סטראגלס? סטראגלס קענסט גיין קען זיין קענסט אהיימקומען פון א ווייב און ווען דו מאכסט שוין געלט און דו האסט שוין האסט שוין ארבעטער שוין אסאך מאל און איך ביי נאו האב איך עס ווייניגער און דאס באט גראסעריס קען מען קויפן מארגן דא סאפער אקעי גראסעריס מארגן און יו גאטע בי רעדי פאר איט.
די סייד עפעקט פון דעם איז די בענעפיט מיט די סייד עפעקט איך קען רעדן פון אלע ביידע איז אויב דו ביסט נישט דורכגיין אויב דו ביסט נישט גרייט דורכצוגיין די סטראגל

און כ'זע איך זע איך אינטערוויו אינגעלייט, זיי פארזוכן באמת א פארטון, זיי קענען דא בלייבן, זיי קענען מאכן געלט, זיי קענען, מענטשן ווילן בלייבן זיצן ביי א דזשאב פֿערציק יאר און ס'אקעי, צוואַנציק יאר, דרײַסיק יאר און איטס אקעי, אויב דו סעטסט דיך אן אויף די וועג. אקעי, סאו די מענטש איז שוין מצליח און אלעס פיין און וואויל, וויאזוי, וואס דארף ער טון כדי צו קענען איין טאג ארויסלויען, אדער זאל ער קענען מאכן זיכער אז ער האט פיינענשעל סטעביליטי פארעווער מיטן אייבערשטנ'ס הילף, וואס דארף ער טון דעמאלטס? סאו די פערסענעל די פערסענעל זייט קענסטו בעסער פון מיר, איך קען דיר זאגן וואס איך טו אין ארדער צו זיך נישט טרעפן חתונה מאכן נאכן טרעפן איך דארף אראפ לייגן הונדערט טויזענט דאלער סאו זאך וואס דו דארפסט אנהאבן איך האב געהאט א בעיבי נישט לאנג צוריק איך האב געעפנט ברוכים תהיה איך האב געעפנט איך נוץ צו ליענגל פאר מיין לייף אינשורענס ער האט מיך געעפנט עס ענד פי און לייף אינשורענס איז קומט אריין יא גוט נישט גוט איך גיי נישט אריין נישט דאס בין איך דא און דאס באט מאך זיכער דיין פיינענשעל דיין פיינענשעל איז אויפגעסעט, האסט א נארמאלע בודזשעט, ווייסט דיין לעבן קאסט דיך, און אפילו די דיין לעבן קאסט דיך דרייסיג טויזענט דאלער א חודש ווי מ'האסט אמאל געזען, ווען די מאכסט שוין געלט, און די מאכסט נאר יעצט פֿינף און צוואַנציק זאלסטו וויסן ווי די שטייסט וואס דערנאך, וואס גייסטו קאטן, וואס גייסטו נישט קאטן, וואטעווער דאס זאלסט זאלסט זיין קלאר מיט דיין נאמבערס, סעקאנד די ביסט קלאר מיט דיין נאמבערס גייסטו קודם קענען אנקומען סאך גרינגער ווי די דארפסט אנקומען, און נאמבער טו גייסטו גייסטו האבן די קלעריטי, גייסט זיין רואיגער, סעקאנד, דו ווייסט נישט מאך נישט קיין געלט איך קאווער מיך נישט, מאך קאווערסט דיך נישט, ווי קאווערסט דיך נישט? דו קאווערסט נישט דיין גראסערי, דו קאווערסט נישט דיין קאר, איטס טו דיפרענט טינגס. מ'דארף זיין קלאר. סאו אונז האמער אזוי, אזוי ווי, ביי די וועי ס'איז די זעלבע זאך ווי א ביזנעס, דו ביסט די ביזנעס פון דיין פעמילי יא? דאס מיינט דיין ווייב דיינע קינדער דיין לעבן. איך זאג אייביג א א סטעיטמענט און ס'דא מענטשן וואס זאגן wow וואס ס'איז צו אגרעסיוו סטעיטמענט, איך זאג אז א אינגערמאן וואס פאנגט אן אין ביזנעס

פיין, בין מסכים אז ס'זאל נעמען פריער, באט איך רעד אלס א פאוקוס, אלס א פאוקוס, אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער ווען די, די, די, פאר די דערקלערסט דיך עושר, אקעי, קוק צו די האסט אוועקגעלייגט גענוג געלט פאר ריטייערמענט, קוק די האסט אוועקגעלייגט גענוג געלט אז ווען די, ווען די ווילסט נישט זאלסטו נישט דארפן, האסט גענוג פעסיוו אינקאם, האסט גענוג עסעטס וואס ברענגט דיר אינקאם, וכדומה. פארשטיי וואס איך זאג? הונדערט פראצענט.
און אנפארטשענעטלי מען זעט זייער אסאך ביי אונזער עולם אז מענטשן, איך מיין איך זאג אונזער עולם, מען זעט עס אין די גאנצע אמעריקע, א מענטש איז ערקלערט זיך עושר, ער האט געמאכט פינף דאלער מער ווי ער געדארפט, און ער איז שוין ווייסט ער ספאנסערט יעדע נאכט סאפערס פארן עולם און מען מאכט גאנצעטע. ס'קומט צוריק צו די פוינט אז מענטשן טראכטן קיינמאל נישט ווי וועל איך גיין און וויאזוי גיי איך דארט אנקומען, ווען דו גייסט דיך ארויסזעצן מיט עניוואן, קענסט טון מיט דיין ווייב אפילו אדער א גוטע חבר איז מסתם די בעסטע, אויב נישט נעם יא א קאוטש און צאל די פאר דאלער א שעה, פילע טויזענט דאלער א שעה, נעם נעם איינער טייפן א ש. ווי בין איך יעצט, וועיר דו איי וואנט טו געט טו, איך געדענק אייוועלט נישט געטון ביי מיך דאס, ווי ווילסטו אנקומען, וויאזוי גייען מיר עס אנקומען, דאט וואט אר ווי גאוינג טו דו, און עס האט מיך געגעבן משוגענע קלעריטי, ס'האט מיך געגעבן, עס איז נישט דארט די בלו פרינט, ס'איז נישטא קיין בלו פרינט, דאס מיינט צו זאגן אפילו די יאר איך האב געמאכט סערטען גאולס, איך האב געשעפט פון מיין גאולס, איך האב געטון בעסערע זאכן, איך האב געטון אנדערע זאכן, איטס אוקעי צו שיפטן, אבער די סעקאנד דו ווייסט דו עימסט פאר עפעס און דו ווייסט ווי דו ווילסט אנקומען, ס'איז ווי א דזשי פי עס, שטימט. קוקסט ווי דו ביסט, ווי דו ווילסט אנקומען, און דו לאזט דיך ארויס אויפן וועג, און אויב ס'איז דא טרעפיק דרייסט דיך נישט אפילו נישט אוועק. טרעפיק אז דו ווילסט אנקומען אביסל שנעלער גייסטו דאס, איז דא א טשענס וועגן דו ווילסט אנקומען שנעלער גייסט פארן אביסל שנעלער, כאפ א פלעט טייער, און איטס אוקעי צו כאפן א פלעט טייער. ווייסט כ'האב געהאט אמאל א אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע עקספיריענס, כ'בין געווען ביי א איווענט, ס'איז געווען דארטן בערך טויזנט מענטשן, אין די אינשורענס אינדעסטרי איז דא אזא וואס הייסט די MDRT, מיליאן דאלער ראונד טעיבל, אקעי. מ'קומט פון די גאנצע וועלט צו פארן, געווען בערך טויזנט מענטשן אין די רום. מיליאן דאלער אין וואס? מיליאן דאלער ראונד טעיבל, ס'שטותים ווייל ס'.

כ'מיין, היינט איז עס נישט קאמאן, ווייל קודם איינס איז דא אנדערע מינע פראדוקטס, ס'איז דא אסאך, כ'מיין, א מענטש קען זייער גרינג עפארדן צו קויפן א גענוג לייף אינשורענס וויפיל ער דארף. גראדע מען רעדט פון לייף אינשורענס, איך האב איין פאלעסי וואס כ'מיין איז פופציג אדער הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז שוין א פיצי פאלעסי. אקעי, באט איך זאג דיר, איך געדענק צען טויזנט דאלערדיגע פאלעסיס.
ס'איז דא, איך מיין, זייער נארמאל צו טרעפן א זעכציג זיבעציג יעריג איד וואס האט נאך א צען פופצן צוואנציג טויזנט דאלערדיגע פאלעסי. עניוועי, די מיליאן דאלער ראונד טעיבל האט זיך געעפנט פאר טאפ פראדוסערס, היינט קוקן זיי אויף פרימיום מיט קאמישן וואטעווער, מען קומט פון די גאנצע וועלט, בערך טויזנט מענטשן אין א רום, בעסטע ספיקערס וואס עס קען זיין, די ספיקער שטעלט זיך אויף אויפן סטעידזש און ער זאגט, קען איי סי ביי א שאו אוו הענד הו עווער גאט א ספירינג טיקעט? און רוב רום הייבט אויף די הענט, זאגט ער, פאר דאוז אוו יו הו דיד נאט רעיז דער הענד, קען איי עסק יו סאמטינג? פליז סטארט מאווינג א ליטל ביט פעסטער. סאו ס'איז ממש וואס דו זאגסט, אזוי ווי יא, ס'איז גייסט מאכן מיסטעיקס, טאטעלי פיין, ווען איינער זאגט ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין מיסטעיקס האט ער בעיסיקלי עדווערטייזט אז ער האט קיינמאל נישט געטרייט. הונדערט פראצענט. און יו העוו טו בי אקעי וויט דעט, באט דזשאסט קיעפ גאואינג, און דארפסט האבן א פאוקעס ווי דו ווילסט גיין. איך זאג איך זאג אייביג פאר מענטשן וואס איך זיץ מיט און

דו דארפסט, אבער דו וועסט קענען ווייטער פארן, ווען ער בלאקט דיך קענסטו נישט פארן, מען דארף מאכן אסאך מאל די הארד דעסיזשען, דיס דאזענט ווארק און מען דארף פארן ווייטער, אויב דו קענסט אויסקראסן כל הכבוד, אסאך מאל דארף מען טון אנדערש ווי אויסקראסן. אקעי,
און וויאזוי דיעלסטו מיט עס? שטייט דיר אין וועג? וויאזוי? יעדעס מאל אנדערש, ס'איז נישט א זאך וואס געשענט איין מאל, אויב ס'געשענט איין מאל טוסטו כמעט נישט, ס'העפענס. כ'האב געהאט א זיידע וואס פלעגט זאגן, ווען איך ווייס וואס איך וויל האב איך פון קיינעם נישט מורא, ווייל איך ווייס אז איך ווייס וואס איך וויל.

די וויכטיגסטע איז זיי טרייען אויסצולאזן די נייסעסט פאסיבל, און אסאך מאל, רוב, מען טרייט ס'זאל געלונגען און באשעפער זאל העלפן, און אסאך מאל געלונגט עס נישט און איט איז וואט איט איז. אויב איך פארשטיי, דאס איז א חלק וואס דו ביסט דורכגעגאנגען די קאר רענטל. אן פאר, יא, וואטעווער, איט וואס דיפרענט, עס איז נישט געווען קיין באס, נישט געווען דאס, און מיר האסט נישט געוואוסט דעמאלטס אז ס'איז דא א באס? יא, באט, יא, אמת. ביוטיפול. באט סעם קא פיינענס גייען מיר דורך מער, עס מיינט צו זאגן די קאמ, ס'איז א עקטיוו קאמפאני, ס'האבן היינט צען עלעף טיעם מעמבערס צוזאמען, אויב נישט. די נאמבער בערך, און ער טוט טשעינדזשעס און איטס אקעי. נאך א זאך, אויב ס'איז דא איין מענטש וואס דו דארפסט, ווילסט רעקאגנייזן ווי דו ביסט אנגעקומען ביז יעצט, הו איז איט? ביזנעס ווייז?
וואטעווער יו וואנט. סאו, כ'האב נישט, כ'קען נישט זאגן כ'האב איין מענטש וואס כ'וויל רעקאגנייזן, כ'קען זאגן יעדער אויף מיין טיעם קען איך זאגן עקסטער פאר זיי, קומט זיך אלע פאר זיי קרעדיט, דורכגיין די אפס און דאונס און ווי מ'איז דורכגעגאנגען צוזאמען, כ'האב מיין רעבען, כ'האב מיין ווייב, כ'האב זייער סאך מענטשן, איי וואלנט סעי דער איז וואן ספעסיפיק פערסאן. אקעי ביוטיפול, באט וואס איך הער פון דיר יא איז אז ס'איז דא אסאך מענטשן צוזאמען. אסאך מענטשן צוזאמען און כ'גיי זאגן איך בין געווען כ'האב געספענדט אסאך פאר קאוטשעס, כ'האב געהאט זייער גוטע קאוטשעס, כ'האב געהאט ערגערע קאוטשעס, בעסערע קאוטשעס און צו

איך האב זייער ענדשויט יעדע מינוט מיט דיר, זייער אינספירעישענעל, באמת אינספירעישענעל, ס'איז ווערי יוניק סיטועשען, דיין סטארי איז זייער א יוניק סטארי, וואס. איך זעה נישט די יוניקנעס, וועגן וואס, ווי זעסטו די יוניקנעס? איך זעה זייער יוניק, איך וועל דיר זאגן פארוואס ס'איז יוניק, ווייל רוב מענטשן וואס איך האב באשמועסט מיט זיי, בשעת זיי, ביז זיי האבן אויסגעפיגערט זייער סוקסעס האבן זיי געהאט אזעלכע דארק מאמענטס, וואס זיי האבן נישט געקענט ממש אזוי ווי זיי האבן מיליאן מאל געוואלט קוויטן. צוריק צו די, קוויטן, צוריק צו די פוינט, דארף מען האבן צדק, זאג דיך ס'איז א, יא יא, איינער הערט אויס די פאר, איז נישט געהאט קיין, דארף מען האבן צדק, קוויטן? אה ניין, קיינמאל. רייט, אבער דו האסט געהאט איין זאך וואס איז געגאנגען פאר דיך זייער יוניק פון א אנדערע היימישע אינגערמאן, אז דו האסט נישט געהאט אזא אווערהעט. שטימט.
און ממילא האסטו געהאט די חיזוק און די קארעדזש צו גיין ווייטער. אבער ווען די אינגערמאן גייט דורך די זעלבע זאך וואס דו ביסט דורך, און ער דארף יעדן טאג ברענגען פרנסה, קען עס אסאך מאל זיין סאך סאך סאך שווערער. אמת. און דו דארפסט סאך סאך מער חיזוק, אלעס וואס דו האסט געזאגט טיימס טען, כדי צו גיין ווייטער. שטימט.
סאו די יא, זייער קלאר. סאו יעדער איינער האט זיך זיין זיינע יוניק סטראגלס. און ביי דיר איז גאוינג פארווארד וויאזוי דו גייסט צו די נעקסטע סטעפ פון קריעטן מאלטיפל סטרימס אוו אינקאם, פעסיוו אינקאם וכדומה. סאו איך גראדע מ'רעדט פון מאל מ'רעדט פון דאס איי לייק די פאר עני מענטש וואס האט ליב צו גראון און נעמען פרעשור קען נעמען בריי האט אביסל ברייטער שאולדערס איך רעקאמענד מענטשן צו גיין קענסט קענסט די טען עקס פראסעס? יא. טען עקס איז איזיער דען טו עקס? מ'דארף גיין אויף די מהלך רעדער ווי ווי גיין. טען עקס איז איזיער דען?
טו עקס. טו עקס.
כ'מיין ביי דען סאליווען. יא דען סאליווען און און אוי.

אינקאם טוהן הייערן פייערן סעילס מארקעטינג ווען די גייסט אין אויף די טען עקס מהלך. קענסט מיך זאגן אין א נאטשעל פארוואס ס'איז גרינגער טען עקס ווי טו עקס? איך האב דיסיידעט עט סאם פוינט נישט לאנג יא א שטיק צייט צוריק אז איך גיי טען עקסן ברוך השם כ'האב איינמאל טען עקסט כ'האלט יעצט אינמיטן די צווייטע מאל טען עקסן בעזר השם. טען עקסן וואס?

כ'דארף מאכן, איך מאך הונדערט טויזענט דאלער, כ'דארף מאכן א מיליאן דאלער, הייבסטו אן טראכטן, אקעי, וואט קען איי דא, וואט קען איי דא, וואט דא איי ניד טו דא דיפרענטלי אין ארדער טו געט דעיר. סאו זייער אסאך מאל ווען א מענטש וויל דאפלען זיין וואטעווער ס'איז, זיין ביזנעס, טראכט ער פון ארבעטן שווערער, אבער אויב דו טראכסט פון מאכן צען מאל אזוי סאך, ארבעטן שווערער גייט קיינמאל נישט זיין די סעלושן ווייל דאס וועט דיך ברענגען דאפלט אין בעסטן פאל, סאו מוזטו טראכטן איידיעס אוט אוו די באקס. שטימט. און דאס האט דיך, דאס האט דיך געפארסט צו גיין, צו גיין. צו גיין אנדערע פלעצער וואס מאוסט מענטשן אין מיין אינדערסטרי ספעסיפיקלי זענען נישט געגאנגען. וואו?
סאו, סאו, מ'דארף, צוריק, אבער מ'דארף אבער אויך מסכים זיין און מ'דארף עגרי, און מ'דארף ווילן טען עקס'ן. און מ'דארף וויסן אז ס'קומט, ס'קומט אויך מיט, ס'קומט מיט טען עקס די חסרונות און טען עקס די שוועריקייטן, און ס'קומט מיט. ס'אנדערע מינע.
ס, יא, אבער ס'קומט מיט טען עקס די אייערן און טען עקס די פייערן. קארעקט. און א מענטש דארף מסכים זיין צו זאגן אקעי ס'איז א ריוואלווינג דאור ווען אין ריעליטי דער מענטש דער מענטש וואס דיין אפיס נעבן דעם האט די זעלבע ריוואלווינג דאור נאר אין צען יאר און דו האסט עס אין צוויי יאר. רייט. איך וועל דיר זאגן נאך א זאך משה אז די עקסייטמענט פון טען עקס'ן איז נישט אזא עקסייטמענט ווי די עקסייטמענט פון וואסערע מענטש דו גייסט דארפן ווערן כדי אנצוקומען צו די. ס'ווערט א אנדערע משה באכנער ווען ער איז טען עקס ווי ווען ער איז טו עקס, אדער ווי ווען ער איז סטעטוס קווא אזוי ווי יעצט, און זעלבע זאך אויף מיך און זעלבע זאך אויף יעדן איינעם, סאו די עקסייטמענט איז די רבונו של עולם האט דיך באשאפן און דו ווילסט טרייען צו מעקסימייזן די זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן וואס הייסט משה באכנער, און איינס פון די טולס אנצוקומען אהין איז צו טען עקסן. די קאנצעפט איז נאך א זאך, ווען א מענטש טען עקסט אין ביזנעס און ער פאוקעסט אויף טען עקסט אוטאמעטיקלי, ס'איז א זאך וואס איך האב געזען ביי מענטשן וואס טען עקסן, און איך זיץ מיט אסאך ביזנעס אונערס וואס טענה'ן עקסן, און ביזנעס אונערס וואס טענה'ן עקסן קאנעקטן מיט מענטשן וואס טענה'ן עקסן, סאו האבן מיר היינט א גרופ פון יונגע לייט וואס וואס ארבעטן אויף טען עקס, און טוען מיר אסאך זאכן צוזאמען, די טען עקסט אין יעדע אספעקט, טען עקסט ווערסט א בעסערע מענטש, ווערסט אין אידישקייט און סה פארט סאו אן, און דאס איז פארוועם זעמיר דא. דארפסט טוישן דיין קאווע שטיבל. הונדערט פראצענט. דארפסט גיין צו א קאווע שטיבל פון טען עקס מענטשן. יא, און ס'קומט אויך מיט א בענעפיט, אסאך מאל די מענטש וואס דיך דרייט מיט זענען נישט דיין. דארפסט טוישן חברים.
יא. דארפסט געוואר ווערן חברים האט דאס געמיינט אז דו האסט אדער האסט נישט. אז דו האסט, יא שטימט, ווי זאגט יענער צו זיין אן טאפ איז לאונלי, באט מען דארף מסכים זיין דערצו. ס'איז לאונלי אדער ס'איז דא פשוט דארפסטו האבן אנדערע מינע חברים. ס'איז א אנדערע מין מענטשן און.
ביוטיפול.
יא.

צו קענען זיין ביי פארטי פייוו און רעטייערן איז ווייל איך בין געווארן פארטי פייוו אבער איך די חילוק איז אז איך האב בקיצור א גאנצע סטארי וואס איך גיי נישט אריינגיין דיזע אינטערוויו אבאוט יו נאט אבאוט מי באט. ווען קען מען עס מאכן פארקערט? בנצי? בנצי?
נעמען א סקעזשול פיין באט די פוינט איז אז ס'האט מיך געדויערט צוואַנציק יאר זיין אין די לייף אינשורענס ביזנעס און רעדן מיט אזוי סאך מענטשן און זעהן אזויפיל טויזענטער סיטועשענס צו כאפן אז א מענטש דארף האבן דאס די פאוקעס און און און אזוי ווי דו זאגסט דארפסט נישט ריטייערן אבער ווען די קומסט ווייסט אז מען זאגט אז איף יו איף יו פיגער אוט וואט יו לאוו דואינג יו נאט גאנא ווארק אנאדער דעי אין יור לייף
דארטן פארשטיי איך אז דו ביסט יא מיך האט איך האב נישט געקענט ביי דיין עידזש דארט זיין איך האב נישט געוויסט דאס.

אז ווען א מענטש כאפט זיך אן אינעם אייבערשטן, יו ביקאם אנסטאפעבל. הונדערט פראצענט. סאו כאפ דיך אן אין דעם, און גיי ווייטער עד הסוף. הונדערט פראצענט.
טענק אז יו. אונז זעמער אידן דארף מען דאנקן א אייבערשטער און עס געבן רזען. אבסעלוטלי.
יא. פיין.
הצלחה.
הצלחה רבה, שקויעך מושי.